Pele ga re tsena mo thapelong nte ke le itsise ba ba ka kwano. Because once they are done praying, uh, our preacher is going to stand up and give us the bread of life. Morago ga thapelo moreri o tla ba a ema ka dinao a re ha senkgwa sa botshelo. Our first prayer was offered by Emadine.

Modimo Rara, Morwa, Moya o Boitshepho, re atamela setulo sa gago sa bogosi Jehofa. Re kopa boitshwarelo ba dibe mme re re Morena re etsa dithapelo tsa rona. Ka mokgwa o gaphegileng Jehofa Modimo wa ka ke rata go tsaya sebaka se ke baya baeteledipele ba rona Morena ba S_B_C. Bao ba tlhomilweng mo ngwageng e gore ke bone ba e tla beng ba re eteletse pele, ke re Morena ba he botlhale ba selegodimo, tsotlhe tse ba tla di dirang e nne tse di tla godisang bogosi ba gago. A ba se ka ba itetlelela, Jehofa Modimo wa ka, go dirisiwa ke yo o bosula, mme nako le nako se ba se dirang ba bitse leina la gago, gore e nne wena o ba etelelang pele. Ke rata go tsaya sebaka se, Morena le Modimo wa ka, ke re, a e re ga ba dira tiro ye, Jehofa Modimo wa ka, ba nne le yone sapote mo malapeng a bone, Kgosi ya dikgosi, ka gore ga go le monate, go le kagiso, go le lorato, go le tirisanyo mmogo mo lapeng, Tiro ya gago ga gona jaaka e ka bapalela Jehofa. Jehofa Modimo wa ka, ntsha bobone mo go bone, Jehofa Modimo wa ka, mme go tsene wena, o nne wena o laolang sengwe le sengwe mo matshelong a bone. Jehofa Modimo wa ka, ke rata go tsaya sebaka se ke go leboga, ke go lebogela gore o bo o ile wa sosoetsa bana ba gago gore ba dire tiro e ya ten days of prayer, Jehofa. E nnile tshegogatso mo go rona mme e bile e santse e tla nna tshegogatso mo go rona. Jaaka re tswelela re utlwa melaetsa e e tswang ko go wena, Jehofa Modimo wa ka, o re bontsha tse dikgolo tse re sa di itseng, Morena, jaaka o re sologeditse gore ga re tla ga dinaong tsa gago, Morena, re ikoba re dumela e le ruri o tla re kaetsa tse dikgolo tse re sa di itseng. Tanki rra ka ten days of prayer ye e re direla go le go golo mo matshelong a rona thapelo ya me jehofa modimo wa ka ke gore e ka re o ka re thusa ra tswelela re go ikanya ra tswelela re go setse morago e ka re o ka re thusa jehofa modimo wa ka ya re re kopana le dikgwetlho tsa lehatshe le mo ngwageng ye jehofa Re a itse gore ga o a re tlogela re le nosi jaaka o re sologeditse gore ga o kitla o re tlogela re le nosi. E ka re re ka itse gore dikgwetlho tse re kopanang le tsone ka letsatsi le letsatsi Jehofa ke tsone tse re re di gakololang gore go na le Modimo ko legodimong o kgathalang ka rona. Ka jaana ga go sena sepe se se re diragalelang se sa nna sentle mo matshelong a rona, re iphitlhela re itebetse re itha re re na le taolo ya sengwe le sengwe Jehofa. Mme Morena le Modimo wa ka ga re batle gore e re ka letsatsi lepe ra iphitlhela re obamela medimo e sele ya diseta ko ntleng ga gago Jehofa. ka gore o re golotse ka madi a gago gore rona re kgone go iponela poloko mo go wena tanki rra o re thusitse jehofa modimo wa ka tswelela o nne rra rona wa letsatsi le letsatsi a e re ga dilo di sa re tsamaele sentle ka nako epe re seka ra go tlhoboga Ka mokgwa gaphegileng Jehofa Modimo wa ka ke boa ke tsaya sebaka se ke go bitsa Morena ke re Jehofa Modimo wa ka re goge go heta jaaka o kile a re goga Morena le Modimo wa ka ka gore re iphitlhela re le mo malatsing a bohelo o ntse o tswelela ka gore bontsha ditshupetso tsa gore o gaugile go tla mme ka nama le ka setho sa rona le nama ya rona Jehofa re iphitlhela ra ne ra re itebala Morena Ntse o re boleletse gore o tla tla jaaka legodi la bosigo. Ga re na re itse gore ke motsotso ofe Jehofa, mme go ka nna molemo jang ga re ka tswelela re ntse re ipaakantse, Rra, e tle re ye go tshela botshelo jo ka jone re tla sekeng re tlhole re nna mo dikutlobotlhokong tse di re welang tsatsi le letsatsi, ke tsaya sebaka se go go leboga Jehofa gore o bo o santse o re hile botsogo le mo nakong ya gompieno. Re iphitlhela re santse re le mo go one makoa a di-COVID Jehofa, mme o ntse o re tshegeditse Morena. E le ruri o Modimo o boammaaruri, o Modimo o boikanyego. O re sologeditse jalo gore ga e kitla e be re re raletse mogogorwa le moruti a loso Jehofa sepe sa re golagatsa ga re ka tswelela re go ikanya. Tanki rra ka leina le le nonogileng la ga Kgosi Jesu. Amen.

Ke batla go leboga Modimo ke be ke leboge boeteledipele jwa phuthego e go bo ba mphile sebaka sa go tla go abalana le lona jaaka phuthego. I also bring Christian greetings from Broadest Church. Ke tisa tumediso go tswa ko Broadhurst.
I, I'm very blessed, and okay. in the past three sessions, I've enjoyed myself. I want to believe you are experiencing the same thing. ke segogetse bobe mme mo thulaganyong e setse ntse e simolotse mo malatsing a mararo ke segogetse ke solegela gore le na le segogetse bogolo Amen, church.
Amen. Now, yesterday we were looking at part one of uh, The mission for the Seventh day Adventist Church and prayer. Maabane ne re lebile kgaolo ya ntlha ya boboledi le pitso ya seliti. Now, today we are doing part two of the same message the mission of the Adventist Church and prayer. Gompieno re lebelela kgaolo ya bobedi Thomo le thapelo. Yesterday, we ran through the three angels' messages. Maabane re ne re bala molaetsa wa baengele ba bararo. Today, we are also going to run through another chapter in the book of Revelation, Revelation 10. Gompieno ra go bala kgaolo e nngwe gape mo go tshenolo, tshenolo kgaolo ya lesome. I'm inviting you to join me at Revelation chapter 10. Ke lo laletsa gore lo nne le nna ko go tshenolo kgaolo ya lesome. And our memory verse is in verse 11. Mme temana ya rona ya thogo e mo temaneng ya lesome le motso. Verse 11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many people and nations and tongues and kings.
Ba nthaya ba re, O na le go ba o perofesa gape ka ga batho ba le bantsi le merahi le dipuo le dikgosi. It is from verse 11 where we get the title, Thou Must Prophesy Again. Ke mo temaneng yone e e reng o tshwanetse o bue ponelopele gape. Thou must prophesy again. O tshwanetse gore o porofise gape. Or you, you must preach again. Kana o rere gape. May God bless the reading of His word. A Modimo a segwa tsepelwa le go kola gago. We are at Revelation chapter 10, and it opens with these words, verse 1 And I saw another mighty angel.

and his feet as pillars of fire. Ka bona moengele yo mongwe yo o thata a gologa mo legodimong a apere leru mme mose wa godimo wa bo o le mo tlhogong ya gagwe segatlhogo sa gagwe sa bo se ntse jaaka letsatsi le maoto a gagwe a ntse jaaka

le menolotse lonao lwa gagwe lo logolo a lo thoma mo loateng mme lwa molema a lo thoma mo lehatsheng and cried with a loud voice as when a lion roareth and when he had cried seven thunders uttered their voices mme a goa ka lentswe le legolo jaaka ga tau e duma Ya re a go wa, ditumo di supa tsa maru tsa ntsha dikodu tsa tsone. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Mme ya re ditumo tsa- tse supa tsa maru di ntsha dikodu tsa tsone. Ka bo ke re ke a kwala, mme ka utlwa lentswe le tswa legodimong le re, Kanela dilo tse ditumo tse di supang tsa maru di di boletseng tse, o seka wa di kwala. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Mme moengele yo ke mmoneng a eme mo lewateng le mo lehatsheng, a tsholeletsa letsogo la gagwe le legolo kwa legodimong.
And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. a ikana ka ene yo o tshelang ka bosakhuting le ka bosaeng kae yo o tlhodileng legodimo le dilo tse di mo go lone le lehatshe le dilo tse di mo go lone le lewate le dilo tse di mo go lone

Ga a ka a tloga a letsa, hoo go bo go go ediwa bosaitseweng jwa Modimo ka ga magokong a a molemo a o a bolelelang baporofeti ba tlhanka ba one. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Lentswe le le le ke le utlwang le tswa le godimong ka bo ka le ka bo ka bo ka le utlwa gape le mpuisa le re ya o tseye lokwalo lo lo menolotsweng lo lo mo seatleng sa moengele yo o emeng mo lewatleng le mo lehatsheng. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. mme ka ya kwa moengeleng ka mo raya ka re a nneye lokwalonyana lo mme a nthaya a re lo tseye o lo je Kolotswetse, le tlaa fetola mala a gago a nna bogalaka, mme mo ganong la gago lo tlaa nna monate jaaka dinotshe. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it, is, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. mme ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele ka loja Ka lo swetsa, mme mo ganong la me la bo le le monnate jaaka dinosi, ya re ke sena go lo ja, mala a me a hetoga a nna bogalaka. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Mme ba nthaya ba re, o na le go go ka porofeta gape ka ga batho ba le bantsi le merage le dipuo le dikgosi. Now you need to know that chapter 11, verse 1 is part of chapter 10. Jaanong lo gakologelwa le gore kgaolo ya ntlha temana ya ntlha ya kgaolo ya lesome ya lemotso ke bontlha ja kgaolo ya lesome. So that next verse, verse 1 And there was given me a reed unto a rod, like unto a rod. And the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple, leave it out. 11.1.
Ee, kgaolo ya ya lesome le motso ka newa lothaka lo lo tshwanang le thobane mme mongwe a re ema o lekanye tempele ya modimo le sebeso le ba ba obameng mo go yone lo okay. Ee.
What is happening in chapter 10? Go diragalang mo kgaolong ya lesome? Now, in, in this day and age, Mo ngwagaeng e re tshelang mo go yone e le mo it is nakong. not common to do a detailed Bible study of the prophecies in the Adventist church. Ga go a tlwaelesega go dira ponelopele mo lo- phuthegong ya seliti. To the extent that when you open the book of Revelation or Daniel, Most people shut their minds and they say, ah, he's bringing difficult concepts now. mo e leng gore hela ga o bula lokwalo la ga tshenolo kana la ga daniele batho ba tswala ditlhaloganyong tsa bone o bare wa ba simolola ka dilo tse di thata They will be comfortable if you, when you are preaching and then you just allude to one of the verses in the Revelation and Daniel. They are fine with that. ba siame hela ga e le gore wa rera o bontse o ane o di ama o di nankola But because now I have read 12 verses from the book of Revelation, majority of you are saying, Are we going to have a sermon or what? mme jaanong ka gore ke badile ditemana di le lesome le bobedi mo kgaolong ya tshenolo le tshwanetse be le ipotsa gore a re o a go rera kana yang May I request, uh, brethren, we are going to try and make this very easy for you to understand. Jaanong a nte ke lo reng ke re ra go leka go go thogogatsa gore lo go tlhaloganye. We are going to have a sermon. Ra go nna le thero. We are going to read the Bible. Ra go bala Baebele. We are going to understand prophecy. Ra go tlhaloganya. I will not go into deep detail, but I'm going to give you key pointers. Ga ke na go tsena ko boteng mme ke tla lo neela dikai.
The first point in chapter 11, he is given a measuring rod. You are going to measure the people who worship in the temple. la ntlha hela o neelwa selekanyetso go bo go twe wa go kala batho ba ba obamang The temple in heaven, okay?
motagana o ko legodimong There is no one in heaven there, okay? ga gona ope o ko legodimo gone ko But the people who worship here, like we are gathered here worshiping and we are living our lives, our prayers, our lifestyles are recorded in heaven. jaanong lona rona ba ro ba mangwe gone ga matshelo a rona kana a kwalwa le dithapelo tsa rona di kwalwa ko legodimong le ditiro tsa rona So the measuring maybe it means to measure our characters, the ones those of us who are here. Jaanong go agana go kalwa dipopego tsa rona, rona ba re obameng gone. So verse, verse 1, chapter 11, verse 1 talks about the investigative judgment. Jaanong, temana ntlha e bua ka katlholo e e tsweletseng. So that one is the first point I saying to you and me. The events of chapter 10, somewhere there, it has to do with the investigative judgment. Jaanong ditiragalo tsa kgaolo ya lesome ke ditiragalo tse di dirang ka matshelo a rona a a tsweletseng a a thodumetswe. The events of chapter 10, so that pointer is also saying to you and me, would occur around the time when there is an investigative judgment. Jaanong dilo tse go buiwa gore di tla bo di diragala ka nako ya go gokodiwa dibuka. Now, in chapter 9, you learn about the trumpet, and then you get to the sixth trumpet. Jaanong ga o laya boroba bongwe o ithuta ka lenaka kana ka dinaka kana ka ditrompeta. And then at the end of the sixth trumpet, we get to chapter 10, okay? Kwa No, during the lonakeng sixth la tru- borataro, trumpet, we get into chapter 10. re be re goroga ko kgaolong ya lesome And then the seventh trumpet we find in chapter 11. The- When the seventh trumpet opens up in chapter 11, verse 15. We are told the mystery of God has come to completion. yaanong ya bosupa re itsela mo kgaolong ya lesome le bone bogoto masa itseweng a modimo a tsile ko bokhutong So the collapse of the Ottoman Empire, you- it- it's something for you to read. Just the, just pick the word, the Ottoman Empire. came to an end in August 1840. That's the sixth uh, trumpet. jaanong re be re gakologelwa gore go phuthama ga m- mmuso wa ga ottoman ba re dirileng ditso ko sekolong gakologelwang seo Just mark those dates. So, in chapter 10, we are talking about something occurring this side of 1840.

o tshwere selekanyetso
This is a mighty angel. moengele yo mogolo yo thata The Bible says he's clothed with a cloud, baebele ya re o apere leru he has a rainbow upon his head. o na le motsho wa godimo When you look at his face, it was as it were the sun, ga o bona seathogo sa gago o ka re letsatsi his feet as pillars of fire. Dinao tsa gagwe jaaka nkete melelo. He cried with a loud voice as when a lion roars. A goa ka lentswe je legolo jaaka tau e rora. This is how this angel is described. Moengelo o kana o tshwantshiwa jang? Let us find out who is this angel. Let's go to Revelation chapter 1. A re Revelation ko go- chapter one, there is a lot of things there to show us. ko go tshenolo kgaolo ya ntlha re bone gore moengele o e bue mang You need to read from verse 7 up to verse 16 to get it. o tshwanetse gore o bale go tswa ko go les- kgaolo ya bosupa temana ya bosupa go ya ko go lesome le m- borataro In chapter 7, John the Revelator is given a vision of Jesus. And then in verse 7, he says, mo temaneng ya bosupa

Maru ko go kgaolo a lesome. Then in verse 16, in chapter 1, let's look at verse 16. He has in his right hand seven stars, and out of his mouth a sharp two edged sword, and his countenance or his face was as the, the sun. Again. a bo a tshotse dinaledi di supa ka seatla sa gagwe se segolo mo molomong wa gagwe ga bo go tswa tšhaka e e lotsegileng e e maga le mabedi, seathogo sa gagwe sa nna jaaka letsatsi ha le phatsima ka thata ya lone. Even in chapter 10, that mighty angel has got a face that shines like the sun. Ko go kgaolo a lesome moengele o lo o ntse jang o na le seathogo se se phatsimang jaaka letsatsi. Then let's look at verse 15. And his feet like unto fine brass. Temana ya lesome le mo le le bothano. Gatwe o phatsima jaaka kgotho. As if they burned in a furnace.
E nka reng e a sha mo boubelong. Even in chapter 10, that angel has got, he's, he's got pillars of fire in his feet. mme le kwa go kgaolo a lesome moengele ole o na le direpodi tsa molelo mo maotong a gagwe In chapter 4, Revelation chapter 4, looking at verse 3, tshenolo kgaolo a bone temana ya boraro
describing the le- Jesus at the throne, is saying, And he that sat was was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne. yo o dutseng ya re a bonwa a hithelwa a tshwana le lentswe la jasepara le sa redio mme ga bogole motse wa godimo mo tikologong ya setulo sa bogosi That angel also has got a rainbow upon his head. o na le motho wa godimo gape mo thogong ya gagwe The same description is being given to Jesus, that is being given to the angel in Revelation 10. setshwantsho se se tshwanang se se neelwang jesu ke sone se se neelwang moengele wa kgaolo ya lesome So allow me to say to you, this angel who's coming down from heaven to come and meet John is Jesus before he is Jesus before he becomes a human being. The archangel Michael, Jesus himself. jaanong n- ntetang gore ke lo rae kere moengele yo ke mikaele moengele yo mogolo So Jesus is coming down wearing a cloud. He's always coming with the clouds. Even when he's coming for his children, he's coming riding on a cloud. Jesu o nna ata ka maru le ga a tata go tsaya batho ba gagwe o tla ba le mo lerung The Bible says Jesus is coming and he's holding a little book in his hand. He gives it to John. o tla ka lekwalonyana mo seatleng sa gagwe o se- o le neela johane And then he says to John, John, you are to eat this book. A ba ra Johane a re, Johane, o ja lokwalo. It will be sweet in your mouth and bitter in your stomach. Mme le tla nna botshe mo molomong wa gagwe le be le le bo- bogalaka mo maleng a gagwe. Allow me to say to you, this chapter talks about only one movement, and that movement is the Seventh day Adventist Church. Jaanong kgaolo e e bua ka setlhophana sa batho hela se le sosi, baleti ba ba obamang ka letsatsi la sa Before the movement comes into existence, God foretells its existence. Pele ga setlhopha se se nna teng, Modimo o se bonela pele. If you are to spend time to read chapter 10, analyze it in detail, you are going to come to this conclusion that there is only one movement which can fulfill All the pointers in chapter 10, and that movement is the Seventh day Adventist Church. Ga o ka senya nako o bala kgaolo ya lesome, o tla lemoga gore dilo tse tsotlhe di supa sethophana sa batho ba le bosi. So, Mme but- batho bao ke baliti.
But because of the limited time that we have today, I will only highlight the pointers, and most of the work has to be done by you at home. Jaanong nna ke tla le bontsha disupi hela, wena o bo ya go dira tiro ko lapeng. So chapter 10 is saying Christ himself decides to come in person and gives John a message, a commission. Kgaolo ya lesome ya re Keresete sebele sa gagwe wa tla o neela Johane molaetsa. John, in this case, represents the movement that will be living in the end time period. So God, Christ himself, comes He gives a commission to the people living in the end time called the Seventh day Adventists. johane o emetse setlhopha sa batho se se tabeng se tshela ka nako ya le- manako a bohelo And when you look at the, descrip- the description of Christ, it, ca- it, it can also reveal to you the type of messages that God is giving to the people in the end time. jaanong ga o lebelela ka ga keresete a kaiwang ka teng e go- o go bontsha gore o-

Senolo kgaolo a lesome le bone morago ga molaetsa wa baengele ba bararo re m- re bona Kriste a ta a eme mo lerung. So these clouds are always associated with the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Maru a a nna hela bapisiwa le go taga bobedi ga Morena. So in the picture of Revelation 10, when this mighty angel is wearing the clouds, God is saying, to this movement, I'm giving them a message that talks about the second coming. jaanong molaetsa o wa re mo setlhopheng se ke se neela molaetsa wa go tla ga bobedi ga morena Then this angel is also described as wearing a rainbow upon his head. Mme gape o kaiwa a rwele motsho wa godimo mo thogong ya gagwe. Let's rush to, Rev- to Genesis chapter 9, verse 13 and 16. Let's find out what a rainbow represents. Genesis chapter 9, verse 13 and verse 16. A re- Genesis 9, verse 13 and 16. If you are there, say amen. a re boeleng ko go disimologo kgaolo ya boroba bongwe Re bone gore mose wa godimo o kana o emetseng. This is after the flood, and then God gives the rainbow. In verse 13, he says, I do set my bow on the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Ha kana ke morago ga morwalela. Jaanong Modimo a re, Ke thoma motshe wa me ke le Modimo mo lerung. O tla nna sesupo sa kgolagano gare ga me le lehatshe. Verse 16 And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Motho wa godimo o tla nna mo lerung mme ke tla o leba gore ke te ke gakologelwe kgolagano e e sa khuting ha gara ga Modimo Right there.
le dibopiwa tsotlhe.
With those two verses, the rainbow is a symbol that God has a covenant. It's a sign of a covenant. Motho wa godimo ke sekai sa kgolagano. So this angel comes with a rainbow upon his head to say to John, John, remember the everlasting covenant.
motho wa godimo wa tla e le kga- kgakologelo ya kgolagano ya gore johane gakologelwa gore modimo o na le kgolagano ga gare ga batho That this everlasting covenant means that God has to take out the heart of stone and put in place the heart of flesh. Kgolagano e raya gore Modimo o tshwanetse gore a ntshe pelo ya lentswe a tsenye pelo ya nama. And this heart of flesh will reflect the Ten Commandments. They will be written in our hearts. Jaanong ditaolo tse lesome di tla be di kwadilwe mo dipelong tsa rona. Not only that, Ezekiel says, And I will remember their sin no more. So there will be a blotting out of transgression and sin. It's a new covenant experience. Jaanong mo go Esekiele gate

Jaanong ga Modimo a baya motho wa godimo, a re, Gakologelwa kgolagano ya me. There has to be a cleansing of the sanctuary. Go tshwanetse gore go nne le go thatsiwa ga Study the motagana. sanctuary.
Ithute motagana. The angel also, his face is shining like the sun. Moengele yo gape gatlhogo sa gagwe se phatsima jaaka letsatsi. What is God trying to tell John or the people living at the, la- in the end time? Let's look at Malachi chapter 4, verse 2. Modimo o leka gore ra a reng gone ga rona batho ba re tshelang mo nakong ya bogelo. A re lebelele Malaki kgaolo ya bobedi. Malachi chapter 4, we read it as one of our first verses on the, on the first day. That, that's the chapter where we took the Elijah message from. Malachi chapter 4. Malaki kgaolo ya bone

In Revelation chapter 10, this mighty angel shining with the face of the sun, Christ is saying to you and me, in order for you to be saved, you need to reflect the righteousness of Christ by faith. jaanong gore wena o bolokwe o tshwanetse gore o supe tshiamo ya ga keresete ka tumelo And pillars of fire. le dipilara tsa molelo What do you think when you think about fire? o akanya eng ha wa Think about the children of Israel in the wilderness. akanya bana ba iseraele ko sekakeng During the day, there is a shadow. M- mo le- mo motshegareng go na le moruti And what happens at night? Bosigo go iragalang? There is the pillar of fire. Go na le pilara ya- ya This molelo. shadow or pillar of fire was always leading the movement. O nne o nna o eteletse setlhophana pele. So in Revelation chapter 10, God is trying to say, I am the one leading this movement. Mme mo go tshenolo kgaolo ya lesome Modimo a re ke nna ke eteletseng setlhopha se It pele. is not the T- Ted Wilson who's leading you. ga le a etelelwa pele ke Teddy Yosi. It is not the local conference. Ga se South Botswana I Conference. am the one leading all these organizations. I am the one at the forefront. Ke nna ke eteletseng pele. I am the one who called you into existence. Ke nna ke go bileditseng mo go tsheleng. I have given you a commission to preach the message about the second coming. Ke go hile thomo ya go rera molaetsa wa go taga I want you to remember the everlasting covenant. Ke batla go gakologelwa kgolagano e e sa khuteng. Remember the message of righteousness by faith. Gakologelwa molaetsa wa tshiamo. Look in the sanctuary, you will understand about the blotting out of sin. Lebelela motagana o tla tlhaloganya ka go phimolwa ga As you boloi. look into the sanctuary, a lot of things will become clearer to you. Ga o lebelela ko motaganeng dilo tse dintsi o tla di di- di tla bo di

Modimo ka mautlwelobotlhoko a gagwe o re neela dilo tse dikete tsa dingwaga pele ga di diragala. And then of interest, we look at the little book that he has in his hand. Jaanong re lebelela lokwalonyana la a nang le lone mo letsogong la gagwe. In chapter 5, Revelation chapter 5, verse 1 and 2, we meet another sealed book there, or a sealed scroll. Re kopana le lekwalo le lengwe le le kanetsweng. So here we meet a book, a book open in chapter 10, but in chapter 5, there's a book that is closed. It is closed with a seal. Okay? Jaanong ha go na le lekwalo le le tswetsweng. Ha re go bo go nna le le le butsweng. In chapter 10, the construction of that sentence means that at one time in the past, the little book was closed. Now, when the angel comes, it is opened. Jaanong mo kgaolong ya lesome ya ga Tshenolo go supa gore lekwalo le le kilane le tswetswe ka nako nngwe mme jaanong mo nakong ya gompieno le butswe. Which book is that? Which book was closed? But now, after 1840, it is being opened. Which one is that? Ke lekwalo le he kana.
Let's look at the Bible. Daniel Ha- ha re chapter nko- 12, Bible. Daniel chapter 12, verse 49. Daniele kgaolo ya Daniel chapter 12, verse 49.

Wena Daniele, tswalela mahoko o kaanele lokwalo go ya go hitha hela kwa motheng wa bokhutlo. Batho ba bantsi ba tla taboga ba tabogela kwa le kwa, mme kitso e tla tokafala. Verse 9 repeats the same thing, and he said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. ya borobabongwe e be e re mme a re daniele tsamaya hela gonne magoko a tswaletswe a kanetswe go ya go hitha mo motheng wa bokhutlo So the book of Daniel is saying there is something in the book of Daniel that is closed. What is that? Let's look at chapter 8. Jaanong go na Daniel le sengwe chapter se se 8.
tswetsweng mo lokwalong la ga Daniele, kgaolo ya boroba bobedi. The only thing that was closed in chapter 8 in the book of Daniel was the prophecies that related to the time prophecies, the long time prophecies of the 2,300 days. Kana mo neng go tswetswe hela ke ponelopele ya nako ya thu- dikete tse pedi masome a mararo At the time when Daniel was given that vision, he could not understand it. He lived a w- long time before it could happen. jaanong daniele kana ga na hiwa ponelopele e ne e se ya nako ya gago jaanong he na sa kgone go e tlhaloganya And God then said, This is not for you. It is closed until the time of the end. Those who live during the time of the end will understand it. Jaanong Modimo a ba raya Daniele a re, Daniele, ka na mo ga se ga nako ya gago, ba ba tla bong ba tshela ka nako ya bogelo ba tla le tlhaloganyo wena le le tswale o le kanele o le beye o The le last, beele nako the ya last part of verse 17, it says, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. That's verse 17, Daniel 8, the last part. And then looking at verse 26 also.
Temana ya lesome le bosupa ko bohelong e balega jaana ya re, Mme a nthaya a re, Morwa motho tlhaloganya gonne ponatshegelo ke ya lobaka lwa kwa bokhutong. Then verse 26 And the vision of the evening and the morning, that is the vision of the 200 2,300 days, which was told is true. Wherefore, shut thou up the vision, for it shall be for many days. kwa latlhegelo ya maitseboeng le meso e e boletsweng e a mmaaruri mme wena tswalela ponatlhegelo gonne ke ya metlha e le malatsi Uh, and I, Daniel, fainted and was sick 13 days. Afterwards, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Why? Because God had sealed it, He had closed it. mme nna daniele ka e dibala mme ka ka bobola malatsi mangwe go ka nanoga ka dira tiro ya kgosi mme Ka gakgamalela kwa nathegelo mme ga bo go sena ope yo e tlhaloganyang ka goreng ka gore e ne e tswetswe ke a nako a bogela. Now Revelation 10 says, At the time of the end, after 1840, a mighty angel being Jesus comes. The book is now opened. The prophecies, the time prophecies can now be understood. Yaanong tshenolo kgaolo a lesome Ya re, Nako ya bofelo kana e gorogile, jaanong ponelopele e ne e tswetswe kwa go Daniele, jaanong e butswe e ka thalogangwa. The people who lived during that time began to understand from the time prophecies that they terminated 1844, October 22, 1844. We spoke about this yesterday. Batho ba ba neng ba tshela ka nako eo ba ne ba tlhaloganya gore

Jaanong tshenolo, kgaolo ya lesome ya re, kana ka nako yoneo go tla nna le setlhopha sa batho se se tla tshelang. They will be given a little book opened and they'll be told, Eat this book. Ba tla neelwa lokwalo le gore tsaya o le je.
Look, I want you to compare the book of Daniel and the book of Revelation. Ke batla gore o tshwantshanye lokwalo la tshenolo le la

Jaanong se nka se buang ke gore kana lekwalo le le nyenyane le le neng le tswetswele ka nako ya bogelo ke le le butswe lekwalo la ga Daniele jaanong batho ba ba tshelang mo nakong ya bogelo ba tewa gote le je le bale o le tlhaloganye And as they were studying this book of Daniel, this little book, they began to now discover the time prophecies. They began to see that we are left with a short time before 1844 October 22 comes into effect. babo ba bala ba tlhaloganya gore re saletswe ke nako e khutshwane pele ga october 22 They could see that there was time no longer, babo ba lemoga gore ga go sa tlhole go na le nako meaning that at, after 1844, all time prophecies had come to an end. All time prophecies. babo ba lemoga gore morago ga 1844 Dinako tsotlhe tsa diponelopele di wetse. After the great disappointment, they then realized that there is something called investigative judgment and also that God is calling us to Sabbath keeping. Mme morago ga eight- m- morago ga go swaba mo go golo, ba bo ba lemoga gore Modimo o re biletsa go obama le go tshegetsa Sabata. You look at chapter 10. Chapter 10 is basically the history of the Seventh day Adventist church given in advance. Kana kgaolo a lesome ke ditso tsa kereke ya seliti di neelelwa ko pele pele ga di diragala. And with that right there, God is saying to you, if you look at those verse chapters, it is saying, John heard the thunders. He heard the voice of the thunder. Mme Johane o ne a utlwa dikgadima le medumo.

Mme jaanong o ne a bona gore batho bale ba go swaba. There is going to be a mistake in the interpretation of the implication of the time prophecies. Go a go nna le phoso ka ga ba ranolang ka teng ponelopele. May I suggest to you that he wanted to write down and warn us and say, You are headed for a great disappointment if you interpret it this way. Jaanong Johane ne a re wa kwala gore, hei, wa go nna le mathata, la go nna le mathata ga le ka ba la e

O ne a ba letella gore ba hete ka nako yone ya go swaba. They read the book, they ate the book, they enjoyed the experience of knowing that soon and very soon our Lord is coming. Ba bo ba bala lokwalo ba ipelela go go bona gore Morena o tla tloga a tla. But then they had to go through a great disappointment. The book now was bitter. ba bo ba tshwanela ke go heta ka nako e ya go swaba lekwalo le anong le le bogalaka After this bitterness, God calls them again and then he says, This is not the end of everything. You need to prophesy again. morago ga go swaba mo modimo a ba bitsa gape a re ga ga se gone bokhutlo le tshwanetse gore le rere gape You and me are living after 1844, after the great disappointment. Rona re tshela mo nakong ya morago ga 1844, morago ga go swaba ngole le go thabiso ya ditlhong. We have joined this movement and this is our heritage. Jaanong re tsene mo setlhopheng se, mme mo ke boswa ja rona. This heritage is saying to you and me that we need to prophesy again. Yaanong, molaetsa one wa re, Tsamaya o go rara gape. Who are we preaching to? We are preaching to many people, nation, tongue, and kings. Re rerela ditšhaba, diteme, le magosi. In other words, our message is a worldwide one. Molaetsa wa rona ke molaetsa wa lehatshe lotlhe. It is going to everyone under the sun. O ya go mongwe le mongwe yo o ka fa tlase ga The letsatsi. language is similar to the one that is used when it talks about the three angels' messages.
Puo e e buiwang e tshwana le ya baengele ba bararo. Where it says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel.
e reng ka bona moengele yo mongwe a goga gare ga legodimo le lefatshe a tshotse molaetsa wa mafoko a molemo to preach to every nation, kindred, tongue, and people. go rerela tšhaba yothe setho sothe batho botlhe le diteme tsotlhe So, Revelation chapter 10, verse 11, when it says, You must prophesy again to many nations, people, tongues, and kings, it is saying the three angels' messages. That is what you should be preaching. Tshenolohelo ya lesome ya re, emelela o e go rera molaetsa wa baengeli ba bararo. This message is characterized by angels. Molaetsa o o bonwa ka baengeli. Even a mighty angel in the person of Jesus comes and delivers this message. le moengele yo motona yo e leng Jesu o tla go tisa molaetsa wa. What is the speed of an angel? Jaanong kana moengele bohego ja gagwe bo ntse jang? We can't measure it, but we have an idea. An angel is very swift. Ga re ka ke ra kgona go lekanyetsa mme hela o bohego. By using angels, God is saying to you and me, this message has to move very fast. Modimo a re molaetsa o o tshwanetse gore o tsamaye ka sepiti sa ga manyanga le wairi In other words, we have to use methods that will make this message move very fast. re tshwanetse gore re dirise ditselana tsa go rera molaetsa o o tla irang gore o goroge ka bohego In our human power, we have to try our best and use anything that we consider very swift. Re tshwanetse re dirise sengwe le sengwe hela se se ka nnang bohego. Even after doing that, our speed will still not be enough. And God is saying, I will make sure I will do something greater that will make it even faster than what you consider fast. jaanong mme le morago ga go dira gone moo re dirisa mo go bohego mo re ka kgonang o tla bontse go sa lekana modimo a re ke tla dira sengwe se se tla irang gore o nne bohego What is that? It is the latter rain power.
Ke ke eng gone moo? Ke nonogo ya pula ya kgogola moko. Going back to what we are capable of doing, trying our best to do everything so that this message moves very fast. What is God calling us to do? Re boela ko go se re ka se kgonang. Modimo o re biletsa go dira eng? Let's look at ourselves.
Let's look at all the age groups, beginning with the little ones, the middle age, the young people, the elderly. A re itebeleleng gone ga ka dingwaga tsa rona.

Ga o gola yaanong ke bothale jo e leng gore wa bo dirisa. Botlhale, with experience ya puo ho modimo that's o tle batla wisdom e ntse ao Ee, bothale ja maiphitlhelo a poifo modimo. Mme ga o se tlhole o na le go kgona go dira ka maranyane jaaka ne o dira pele. I am trying to say to you and me that Ke leka go le raya kere God is looking for young men and women today to preach this message. Modimo o batla basha, bo mme le borre ba ba ka rera molaetsang. God is looking for young men and women with all the energy and the brain you have to make sure that this message moves swiftly.
Modimo o batla batho ba ba nang le nonogo ya go ya go rera molaetsao.
The second thing we note is that the command says you must prophesy again.
Se re se lemogang gape ke gore ga twe tsamaya o ye go rera gape. In other words, he knows that you were disappointed. Wa itse gore o kile a swabisiwa. And you have all the reason to say to him, Lord, I, I've given all, I've lost everything, and then you disappoint me. You, you can give him all those excuses. O ka mo ga mabaka otlhe. And then in response, he only says, prophesy again. mme a ba a go aga lebaka la gore tsamaya o go rara gape Let me illustrate what Christ is trying to say. Let's go to Matthew chapter 24 in our minds. a re mo ditlhaloganyong tsa rona re ye ko go matayo kgaolo a masome a mabedi le mongwe Reading from verse 4, going down to verse 16.

Wena jaaka Mokeresete wa go tshela mo tšhabeng e nnang ka ntwa. You will also grow up in a society that lives in the fear that any time war will break out. O tla bo o tshela mo tšhabeng e nnang hela e akantse gore go ka nna ga nna le ntwa. And then he also says, Because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. Mme a ba a bua gore ka ntateng ya gore boikepo bo tla ntshihala, lorato la ba le bantsi le tla tsidihana. He's saying to you and me, as a Christian, you are going to live in a society like that where iniquity has abounded and people do not love each other. People are selfish. Wa go tshela mo nakong e e leng gore le batho ba e leng gore ba dipelo tshetha. He also says there will be pestilences and famines. A Christian will also live in a society like that. O tla bo o tshela gape mo go nang le dipetso tsa tlholego, mo go nang le malwetse a a sa foleng. As the disciples le- were le listening to mashekere.
this, they, they, they could quickly pick a- an excuse and say, Lord, how am I going to preach when there is war, when there is famine, when there is pestilence? Mme barutwa ba ba kgona go reetsa be ba re, mme tota yaanong wa re re ka rera yang go le mashekere, go le dintwa. Christ knows the question and the, the answers that we have in our mind. Keresete o itse dipotso le dikarabo tse In di that same tlhaloganyang.
chapter, Christ says, And this gospel of the kingdom shall be preached to every nation for a witness. Then mme shall the end molaetsa come.
o- o- wa magoko a bogelo o tla rerelwa tšhaba yotlhe In other words, in Matthew chapter 24, Christ is saying, No matter what is happening, this message, this commission will stand. We have to preach it. Mme Keresete a re, go sa kgathalesege gore go iragalang, molaetsa o o tshwanetse gore o rerwe. And then when he came to the end of his life, he says to them, Behold, I send you out as sheep amongst wolves. Mme ga a tsena ko bokhutlong a re, bonang, ke lo romela jaaka dinku And then he fa tells gare them- ga ditau. He tells them the signs that will follow them as they are preaching the gospel. A ba ba bontsha dikai tse di tla ba salang morago jaaka ba rara He is molaetsa. saying, as you will be preaching the gospel, some of you are going to be beaten by snakes. Jaaka lo ntse lo rera lo tla longwa ke dinoga. Some of you are going to be persecuted. Some are going to be killed. Bangwe ba go bolawa, bangwe ba go bogisiwa. What a discouraging picture.

A ba a tla go be- a a boa kwa go tshedolo a re, o tshwanetse gore o ye go rera gape. God could look ahead and then he could see that we are going to live at a period when there is a disease called COVID 19. Mme Modimo o ne a kgona go bona ba itse gore wa go tshela ka nako ya COVID-19. Where doors are going to be closed and the numbers of people coming to church will be limited. Dipatsiri tsa bo di tswetse batho ba ba tlang phuthegong dipalo di le ko tlase. He knows that some of us are going to die from the disease. A itse gore bangwe ba go swa ba bolwa ke COVID. He knows that as we try to preach the gospel, we will even put our life at risk of contracting COVID 19. Le ha re ntse re rera molaetsa, re tla bo re baya matshelo a rona mo diphatseng tsa go kopana le COVID. He also knows that COVID 19 is even going to affect our tithe and offering base. He knows all Mme those ebile o things. itse gore COVID ya go ama sa bosome le kabelo. And it is in such a scenario that he calls you as a Seventh day Adventist. He says, Despite what is happening around, that seem like it can give you a good reason of not preaching, I say unto you, you must prophesy again. jaanong a be ra seno nna go neela tsone dilo tse e ka reng di kgoba marapo tseo a ba re tsamaya o ye go rera gape Why?
ka gore Brothers and sisters, as you look at the Bible, you are going to realize that

Only one. The everlasting gospel. Modimo a itse gore re tatswa ka maano otlhe le mananeo a go leka go itebaganya le diemo tsa botshelo. Mme hela, tharabololo e nngwe hela, molaetsa wa mahoko a molemo. So today he's looking for men and women who can say, Lord, here I am, send me. Gompieno o batla borre le banna borre le bomme ba ba ka reng morena ke gano He is not sending you on a mission that is not supported. ga a go romele kwa bo- bodireding jo bo senang ka ko o ikaegang teng He has already given you evidence to say, I am the one leading you in this mission. o setse a go hile molaetsa wa gore ke nna ke go eteletseng pele mo seemong se He has also told us in Revelation 10 that I saw it many years before it comes. I know the disappointment that they had to go through. I have prepared for that. I'm calling you today. Let's go. a re ke sala ke bonetse pele gore ba go heta ka dikgwetlho tse di ntseng jang mme nna ke baakantse tsamaya o ye go raragatse Have no fear.
I have everything under control. O se ka boiga sengwe le sengwe se mo taolong. So Revelation chapter 10 and the three angels message, it's a message of hope and encouragement to us that we are not alone. Tshenolo kgaolo ya lesome le molaetsa wa baengele ba bararo o mo go tshenolo kgaolo ya lesome le motso wa re ga o nosi. The whole of heaven is interested in the work that we are doing as Seventh-day Adventists. Legodimo lothe le na le kgathego mo tiro e o e dirang. God is so merciful that He gives us an assurance in advance to say, as long as you are a Seventh day Adventist member, you are in the right church. Modimo What an o ha assurance.
Thurihatso ya maudelo botlhoko wa gago, gore hela ga o santsane o le mo tseleng e ya go rera molaetsa wa mafoko a molemo, o mo tseleng e e siameng mme ebile le godimo le mo letlhakoreng la gago.
It gives me great joy to know that I don't have to look around for another denomination because I am in a movement that is found in the Bible. What about you?
Go mpha kagiso gore ke mo setlhopheng sa batho se se ithelwang mo Baebeleng. However, do you realize that being found in the Bible comes with a great responsibility? Jaanong go ithelwa mo Baebeleng go takana ka dikgwetlho le ditlamorago tsa teng. May God help us to live up to that responsibility. A Modimo a re utlwele botlhoko a re thuse gore re kgone go tshela May we order our lives in such a way that we will meet the requirements of Revelation chapter 10. re kaele dikgato tsa rona gore re tshele molaetsa wa tshenolo kgaolo ya lesome Amen.

o laole ditlhaloganyo tsa rona, dinao tsa rona re boele ko makgabaganyong a tsela, go a go go senka gape re ye ko o batlang re ya teng. Tswale rona jaaka re tabo re tswa mme molaetsa o re tswaletseng ntse o re thathanya ka o ne, re tsamaye re ye go rera gape ga e le gore go na le mongwe o ne a kgobegile marapo Morena o re tsosolositse. Mme re neele nonogo jaanong, o bo o re neele keletso ya go a go dira. E ke thapelo ya rona ka leina la ga Jesu. Amen.